mwari ngavaropafadze pese pane nedi muupenyu hwavo ndotenda kuti mukuridza kwavata ministry muno pane madoors ari kuopeneka mulife mavo haleluya jehovha ndijehovha vakanaka haleluya toramba tichingotenda mwari tochina ah, mwari matestimonies ari kutaura muministry muno but uh, when people were giving testimonies Um, God was saying to me, this is just the beginning. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kuchireva yes. izvo kuti yamukutoti mamiracles ka haasati ana miracles. Hallelujah. It's just the beginning. Hallelujah. Tinotenda Mwari zvakare. Because pane chimwe chinhu chandakwanisa kuona mulife mulife yangu chandakwanisa kuona zvakare within this ministry kuti mwari vane zodzo yavo yavari kuisa muministry munomu it's an apostolic anointing halleluya it's an apostolic anointing halleluya zvichireva izvo kuti the season is coming whereby um, mwari vachachinja zvishoma nini itsare kuti profet mugai halleluya becomes apostle mugai halleluya because there is an apostolic anointing upon this place halleluya there is an apostolic anointing upon this place mwari ndimwari vakanaka Mwari varamba vachitisimudzira vachitiitira zvakanaka. Ndinotenda zvakare nematestimonies evanhu vakaenda kugomo. Uh, baba danga vaya vayesitira zvavo kusimuka asi is one of the people uh, vanganyatsonzwa uh, kunaka kwekukwira mugomo takati tiri mugomo rei inoti chigona the other mountain tichinamata imomo ari manheru mwari vane vane simba ravakaratidza mugomo imomo vakange varimo they will tell you zvandiri kuda kutaura izvi kuti anointing yeministry munomu tikatanga kunamata kana paopen ground vanhu vanozara halleluya ndati kwakatanga kuparidzwa tiri mugomo imomo vanhu vakatanga kuzara so zvokuti patakati pakanzi namadha chimbozororai vanhu vanhu vazhinji vakarwadziwa vanhu vaibva from different corners vachiuya vachiya kuzonzwa shoko shoko raidhonza vanhu so vanhu vachiparidza halleluya takataenda kumutemwa zvakare Because nekutanga anozichigona but asina mutema behind the mountain mamutoka ah, vakazhinji vakaona zvisakaonekwa vazhinji vakanzwa zvisakanzwika eh, tinotenda zvakare kuti pane dzimwe nguva dzekuti mwari vanonge vaida kugodemonzira zvechokwadi eh, muranda wavo akatumwa gomo iroro mukabvunza vanhu vekwamutoko kuti pane gomo rinonzi mutemwa

you god is with you god is with us vanaona gomo rese akanyaudza emanuel haleluya ndikaziva kuti hatakachengetedzwa haleluya saka vamwe vese pavaifamba vachiita sei vaita ndeza kuti god is with us haleluya rairwadza gomo iroro Eh, pane vakasara pavakadzika vati fambi fambei vakahaa vakaona kuti zvaa zvarema zvavadzika ndobva vamira pasi asi vari pasi ipapo pakange paine chishamiso chakanzika ipapo ndaka i remember last year tiudza vanhu kuti gomo iroro rinotaura but vanhu ava vanga vasingazvinzwisisi asi vakasara pasi manje vakanzwa izvo andikutaura izvo vakanzwa gomo iri chitaura three times isu tichitofamba tichitokwira tichienda kumusoro haleluya haleluya ehe panoendwa kugomo nevamwe usasara igokonyaasaaekuti panoendwa kugomo usasara nekuti panoropafadzwa vamwe iwo inge uripo wakabatirirawo takaitirwa zvakanaka mugomo uye newonderful time mugomo anyway mwari ndimwari vakanaka asi ndine mushongo nekuona the book of proverbs 18 22 ndomesiki yatiri kufamba nayo pasizini yatiri iyi Season yatiri season yekuropafadza vanhu. The book of Proverbs 18 verse 22.
Zvirevo 18 pa 22. Munhu wakanaka uchasiyira vana vavana vake nhaka asi pfuma yomutadzi inochengeterwa wakarurama

Nokuti uyo uri mauri mukuru kuna iye uri munyika.
Haleluya. Mwari ngavaropafadze kuenda mushoko ravo. Haleluya. Alright. Muzuva rinonzi nhasi it's a service with a difference. Imbokonya ari paseni yokuti nhasi kune nyaya. Saka vhura nzeve. kunyatsonzwa nhasi our theme for today uh, is a theme zvakare yeseason yatiri we are in the season of miracle wealth transfer we are in the season of the miracle wealth Transfer. Miracle Wealth Transfer. That's our theme yatiri kufamba nayo nhasi. Alright. Tikabata zvedu zvishoma nezvishoma mazwi anataura iwa yekuti miracle tobva tabata wedzi yekuti wealth tobata wedzi yekuti transfer ane zvaanotaura mawedzi iwayo rekutanga iri rekuti rakadzi miracle iri tiri kutaura an extraordinary or a supernatural power kana achitaura nyaya extraordinary or supernatural power tiri kutaura kuti zvinhu zvisakamboonekwa zvinhu zvekuti iwewe nenyama yako ukazvitarisa ukazviona unoona zvisingaitike zvinhu zvinotoonekwa zvobva zvatendwa nevanoona zvinhu mumweya kwete vanoona zvinhu panyama jesu ane minana mizhinji yaakapefoma ane mamiracles mazhinji yaakapefoma bhaibheri rotaura pakufamba kwajesu pamusoro pemvura napita vari vaviri saizvozvo that was a miracle jesu zvakare anochinja zvakare wine mvura kuti inge iri wine thats a miracle zvichireva izvozvo zvinhu zvekuti ukazvitarisa nemaziso ako ukanyatsozviongorora uri panyama unoona zvisingaitike imajina kuti munhu angafambe pamusoro pemvura zvechokwadi there is a story yandakaboparedza sometime ago ndikati pane tusikana tumwe twakanzwawo kuti jesu akafamba pamusoro pemvura but tusikana utu twakatanga kufunga nekutenda kuti isusu ka kana jesu akafamba pamusoro pemvura nesuwo tinogona kuzviitawo zvakare kana peter akashedzwa najesu akanzi peter huya Peter akati ava kufunga pamusoro pemvura, nesu tinogona kuzviita zvakare. Asi tusikana utwu zvatisina kuziva yakanga iri nyaya yekuti Peter haana kungotanga nekungofamba kuti one to one to ari kufamba pamusoro pemvura, but Jehovha kuburikidza na, naJesu Kristu ndo vakatomushedza. Vasikana vakamboda kumboita tumaexperiments kwavaida kuenda kunoparidzira shoko Pakanga paine mvura zhinji zhinji, but ivo nenyaya yekuti vakanga vaine kutenda kuti kana Peter akafamba pamusoro pemvura, kana minana iyi yakaitika panguva yana Peter ka nesu tinogona kuzviitawo. Ndobva vatanga kufurirana sezvo noka kana Peter akafamba nesu tinofambawo. Vavatanga kutoimba tumasongo twavo, vapedza kuimba tumasongo twavo vakati datofambei vasikana, vabatana maoko. Bhuku iro rinotaura kuti vasikana ava vari pakati pakati pemvura pakauya mvura zhinji zhinji yekuti vasikana ava vakatadza kukotera mvura iyoyo ndobva vatorwa nemvura ndobva vaireza kunzvimbo iyo yesouth korea kukaita nyaya zhinji zhinji kunzi vana ava vakange vaine kutenda vaitenda mushoko riri muBhaibheri. Saka sei vana ava kana vakanga vaine kutenda ivo vakanyora mumvura vakasika vasingafanire kunge vachinyora nekuti vanga vakae kutenda kwanga kuna piti asi pane ekii isinangozivikanwa nevasikana pita haana kungomuka akufunda akufamba pamusoro pemvura ka aa akatoshedzwa najesu minana iyoyo yekuti itange kuitika akatanga atoshedzwa peter peter paakachita ndopaakatanga kufamba pamusoro pemvura zvichireva izvo kuti chinhu chandiri kuti minanaka chandiri kuti mamiracles andi kuti ane zvawaya pasizini yatiri kufamba inoika achisi chinhu chekutamba nacho minana yandiri kutaura nezvayo yandichafamba ndichiparidza muzuva runhasi kai haisi haisi minana yekutamba nayo sizini yatiri isizini yemirako mirako wealth transfer yekuti ndakataura ndikati panguva ino yatiri inoyi jehovha vari kutaura kuti pane vanhu vazhinji vasingaziye jesu asi vanhu ava ne ukumi hwava vakagadzirira kuburikidza zvakare nevana vanoshamana saka jehovha ndopavari kuti aiwaka sizini yakwanaka nguva yakwanaka kuti ivo vanhu iva vakaunganidza upfumi hwavo ava nenzira dzisina jehovha mukati mari iyo ngaibviswe kuvanhu ivavo iendeswe mumba majehovha shoko riparidzwe all over the country all over the world halleluya ndo minana yari kutana zvaiyo orit tikabata wedze kuti Ah, wealth ndoda nyaya yeprosperity upfumi hwatikuta nezvahwo hunouya nenzira dzakasiyana siyana munoona kana kuri kumusha murume anozikana kuti uyu murume uyu ane mari kuburikidza nezvipfuyo zvaanenge ainazvo pamba pakaita kana mombe kana kuti thousand kana kuti 20000 upfumi ihwo that is prosperity that is wealth koita humwe upfumi hwakare hwekuti munhu anenge aine bank account yekuti nyangwe pakabviswa kana 100000 hazvione upfumi ihwo zvikunzwisika tikabata weti rekuti transfer translate tingaribatanidza nenyaya yekuti zvakangofanana nekuti kana munhu achidzidza pachikoro chaasingafarire achienda kuchikoro pane nguva yekuti anoda kuta inonzi to relocate kubva pauri ipapo uchienda pane imwe nzvimbo ngatidzo transfer saka theme yandiri kufamba nayo muzuva ranhasi yekuti miracle world transfer ndiri kuti inini kuti nevanhu vazhinji vanga vachirarama muurombi tine vanhu vazhinji vakagamuchira iye jesu asi kuburikidza nekuti hapana shoko rakange rataurwa mulaifi make rinoita kuti zvinhu zvishanduke vazhinji vacho vanga vachirarama muurombe tinotenda kuti patichanga tichifamba nevhangeri zvishoma nezvishoma vose vakasungwa muspiriti kuti mari dzisabatike jehovha ndavaratidze simba ravo Pakasungwa ipapo simba ramweya mutsvene rariende ipapo rinoparadza ipapo mari dzichane kubatika nhasi nezita rachiyesu haleluya zviri kunzwisisika here izvi tine vamwe vanhu futi vane akanonzika bedi ah, itori demoniron bedi spending habit it's a demon on its own and a bad saving habit munhu haagone kuseva mari akaiwana mari so idumbu rinokudzwa kana kumbosevawo tikanasaureta ukambosevawo here kana dhora kubva gore chitanga kusvika izvozvo vamwe venyu hamutombochikwa idhimoni iroro tinotenda kuti pandiri kupadza shoko dhimoni iroro ndari kurirende zvachose haleluya tine vamwe vanhu zvakare wekuti vakavatarisa saizvozvo unoti jehovha titire zvakanaka jehovha isire vana vayo zvakanaka because ukamutarisa so fesi yake is full of sorrow because paanogara chaipo chaipo ka pese paanenge achifamba akanzwa pamba pakangonzi gogogoi panovhurwa kakona so tasa kuti ndiyani ndamai vezvikwereti vaizive kuti handipo zviri kunzwisisika ndati zvikwereti zvese izvozvozvo zvamakatora izvozvo Simba ramweya mutsvene nhasi mumuviri dziri munomu ndarikadziro zvikweleti izvozvo nhasi nezita rajesu haleluya ivo vacho vamakakwereta ivavo zvikunzwisika mweya mutsvene ndaaite simba ndaaratidze chimwe chinhu muvanhu ivavo haleluya mweya mutsvene ndaaratidze simba vanhu ivavo ndakaitike confusion kuvanhu avo

uyakuenda aite chimwe chinhu mulife mako nhasi haleluya mukristu anotonzwa kutya so kuzwa kukuzeza kuti vanhu vezvikwete vatanga haleluya kana makakwereta kumakambani let me prophesy kana makakwereta kumakambani kwamakakwereta ikoko mweya mutore nhai raridze zimba rake kumakambani ikoko haleluya zita rako dhari ragwe kutobroshiya zoti arabva sei pakompyuta haleluya okodhilita ise zvekuti aseve so adhilita haleluya tabadhilite haleluya mweya unedhara dzesimba nhasi kuva nei vanhu haleluya kwamakakwereta ikoko kuri kushayisa hope ikoko

madhimoni ehurombe epoverty they belong in this world mutendi iyeye akagara anogamuchira jesu ana jesu but ukamuona anenge achirarama upenyu hwehurombe hurombe kadhimoni kehurombe so munozatireva mwana vaka imo mama mama vagara imomo anobvunza kuti ini motaura ndine urombe seiko but inga ndenge tobata tumari wani chinomodzo chiurombe wacho chii chinomodzo urombe chinomodzo poverty chacho chii let me tell you ka kana uchitadza kugara life yaunoda if you cannot take care of your own self kana uchada kuzvichengeta iwewe kana kuchengeta mumwe munhu you live in poverty simple and straightforward if you lack kushaya chaiwo zvaza kuti ndobata papi veduwee that is poverty kana mumba mako musina comfort mosa comfort zone chinodiwa comfort comfort anenge zvadei kuti chii ndikutara inini kuti even wakarara pamubhedha ka unofanira kunzwa kuti wakarara pamubhedha wecomfort ukaona wakarara pamubhedha wekuti unomuka bandauko rako rese iri here richitanga ri kurwadza ka kana kuti unotorara nekakona so mubhedha wese nonokabuda waya waya chete but utati iye amfie kule ndiwona kulimeti but paunomuka unonzwa bhodhi yako yese ikati ichitendo vamwe vacho vanototsvaga mabasa hanzi hanzi munhu wamwari handisi kurara mazuva ano kochiiko ndiri kuatapa every day ndinomuka miri wangu wese uchirwadza unogona za kurwadza sei because vazhinji mukutsvaga mukutsvaga varoika ipo pasina kana muroyi but because hapana comfort paunorara pacho hapana kana comfort mubhedha yokuti kana wakarara utanga warara pafloor atori pafloor atori nani saidi rese rinomuka rakaoma iri utomunomwarira ndofunga ndaita ndada kustroka ugostroka akusi kustroka u lack of comfort that is poverty is written all over your face

haumbofunga kuti but sei zvinhu zvichidai no sei zvinhu zvakapinda kudai iwe unokochiona zvinhu zvese ende zvese kwati zvinhu zvese zvinenge zvitori right panguva iwe but ukaona usina svika palevel yekuti you are satisfied with the kind of life that you are living ka that is poverty ukaona uchitadza kupfeka bhutsi yaunoda kupfeka

kana mari iripo zvechokwadi ukapinda mushopu so hautarise kuti chikuita mari kutora chete nokoti kandai kandai vakomana kandai but ukaona uzoda kusvika panengo iyoyo yekuti bank account yako nyanga ukabvisa kana 500000 ka haumboziona kuti pane mari yabviswa ka that is poverty chimbona samasa nemi ubvunze kuti uri kurarama sei because it's very simple let me tell you do you know kuti vadambudziko ranetsa mazuva anaa i remember ndichivaonana nana mama ari kuni zvikanzi e munhu wamwari chii chiri sei nelife yangu isiri kuchinja ndikati right ichakurova ine shoko kuchechi nhasi nderenyu tererai halleluya unozviziva here kuti situation yako kana kuti macircumstances ako akagara ari mupfungwa dzako so iri dambudziko rauti unaro dambudziko iroro rekushaya mari iroro zvikagara zviri mupfungwa dzako you become weaker in spirit and you'll be defeated by the devil mazana hasikwana kana mari zvinhu hazvi kufamba zvinhu zvese hapana chikumboitika iwo because the moment that you start to confess with your mouth paunotanga kutaura uchingofunga saizvozvo zvoka you become the wicked point yasatan and the devil will take advantage of you and you become the wicked link and you be defeated by the devil hauiwane mari yacho because you are inviting poverty uri kutotaura kuti poverty huya yet you are supposed to remove this spirit of poverty idhimoni risina kunaka iroro imo vamwe wenyu akaboiziva rimwe imo akaboiziva rimwe ndikadatoporofita bhusi masoksi amakapfeka vamwe wenyu makapfeka ka stand up vatori vamwe vakatopfeka ka rakatobonga kuti soki zacho ndakakira kuporofita but kana vanenda kubata izvozvo voti vada kutibhiza kuti vanhu vese bwaona haleluya that is poverty because munozati vakomana ava vanozvikaita ndekutika ukamuti bhisa kana bhusi so munhu anotsika madziro kuvatya huya imesaba bhisai bhuti muone that is poverty ine inonetsa kuti mozati tambo dzinonetsa kusunungura zvo haikona kana anesikana muchechi muno wes haleluya that is poverty ukaona usati wakugona kupindawo mushopu uchitaura kuti no inodawo 100 percent human hair atika ivo vakadzi vari kugerwa mazuda kutanga varume avo hakusi kuda kwavo vakaropafadzwa aleluya they are blessed aleluya they are blessed but tiri kuti inofanira kusvikawo nguva yekuti ka ndamumbogadzirwawo kamusoro imomo tigoonawo kuti pane zviri kuitikawo musoro imomo anashinga mwari wakuropafadze munoma ite zvakakuita zvamakaita kogoi makafora tine vamwe vakadzi vekuti ukamuona so anditika ukasatarisa nokufuwa zvamwe murume unoziva bebe kuti anenge mukadzi kawa because chinoratidza urume neukadzi kazvi

because pane dhimoni repovhati renge rakatobata ipapo munovaziva the book of proverb 10 vese tinoenda pachina kuti the blessing of the lord it maketh rich and he added no sorrow with it proverb 10 vese 22 which means you are rich because you don't belong in this kingdom saka sei iwewe iwe wakagamuchira jesu sei iwe kurarama muurombe why are you living in poverty why is it iwewe ka you struggle even to pay, to pay rent why tikuri jesa hakwe tikuri jesa une dambudziko rawaida nderekuti pfungwa dzako ka dziri so saturated with these earthly things as long as you don't know as long as you don't recognize that you don't belong in this kingdom you belong in the kingdom of heaven you continue to live in poverty tikabvunza vamwe venyu mama mamakagaremo kuti igore ripi rawakapedzisira unotenga kana sho kana sheti nyowani zvaro kana kana socks nyowani zvaro some of you you don't even know Shop yenyu gava muvenyu vazhinji muno ijamba izvi. That is poverty. Do you know poverty is a case? It's a case. Unorarama ugorarama ugorarama uchifunga kuti pamwe zvinhu zviri kuita ka izvo zvichitenda from bed to worse As long as you don't recognize kuti mulife mako pane munhu akapronounce a case, pane a case yakaiswa mulife mako, you will continue to live in poverty. Yes, God is saying no. Yes, hatina kuti varombo variko. But zva urombe hwako hwazonyanya seiko zvekuti unotadza kubvisa kana 100 kuchechi. Vanobvisa vanonererwa. Manayo. Hallelujah. That is poverty. And that spirit must be destroyed. kutoshuwa kuti dai mwari ndanga ndangosvokana pabulawayo kwete kusaoneka pabulawayo zvapo kumusha kwaiya vantovhunduka ukatotenga bhasikoro chekunofiwa kuoneka watotenga bhasikoro kutosvika nebhasikoro akusvikwe nebhasikoro iko kunozikana kuti ukoko ndekwetsoka one two one two akufamba nemota mwana akangozikana kuti anenge ada kutenga bhasikoro ka kunofiwa poverty haleluya ndati nhasi ka madhimoni epoverty ndakuasunga nezita rajesu haleluya ndati pane mumwe munana wandiri kuona waitika mulife yemumwe munhu even as i speak this word zvikunzwisika ndati pane miracle money yandiri kuona yasakana nevamwe vanhu vari muminisiri muno haleluya zvekuti munhu achipinda maacount aitocheka account number yake so obva angozonzi pane twenty thousand yakupinda maacount mangu but asati yabva kupi mwari makanaka mwari mwari ndinokutendai haleluya that is a miracle

kuvana vemugrace of god ane chidaro message wealth i'm talking about wealth transfer iri serious yekuti unosiyira upfumi kuvana vako ka vana vako vogosiyira vana vavo vana vavo vogosiyira vana vavo halleluya halleluya every step that youare going to take after this service

unoita nemutsvuku unoita nemutema kana ukatora kadi unobuda uri hafu mutsvuku hafu mutema because asi kunyatsa kuzikana kunzi chiri kumbonyatsa kubata maori chii uri mutsvuku here kana kuti uri mutema that is poverty ndandiri kutokorera nhasi kuti mumwe muri ipapa mama tiisebisi inoita

ndakati ndichisvika kumba kwangu uye ndisinawo kana sendi ndobva ndangoonawo munhu akangosvika kuti mama vanhu vane kunetseka vatainika 200 dollars alleluya thats not a miracle ka its not a miracle inonzi efavha iyo zvikunzwisika ukabuda ukasanga nemunhu usina mari utenga madomasi ukasanga nemunhu anokupa kana dhora Iwe usina kana madomasi kumba kwako. Usayo uchipa testimony kuti ndakasana nemina haisi minana. Zviri kunzwisika. Let me tell you ka when you talk about a miracle kana chinhu chinokuvhundutsa chekuti wega unotaura kuti no but this is impossible. Hallelujah. Mwari vachitaura kuti this is impossible. Hallelujah. Ndozvandikutaura ndozvandikupora kuti izvozvo. Kuti iwe unongori mwana akagamuchira Jesu. anoda mwari bible chapa chati greater is in, in, in you and me which means kuti poverty is, it, it belongs in this world so don't allow this spirit of poverty to dominate in your life zvikunzwisika kubva nhasi pfungwa dzedu hadzichinjewo halleluya iye kuti ati ndikushiya mari kushiya mari kubva nhasi anotaura kuti mari ndinayo unondi mari aiuye Tivo. Tell you ka. Tikadzika nayo zvakare yana uh, Proverbs 13 verse 20 ino inopedzera taure and the wealth of the sinner is laid up for the just. Zvichazvo vakamhanya ka kuita mabusinesses vasiye vatungamiri. Zviri kuzwisika? Vakatanga ka kukuvakira dzimba ka iwo usina kana pekugara ka vasiye vatungamiri haleluya but because havana kugamuchira jesu havana jesu ka let me prophesy uchavaka imba yekuti vanhu vachavhunduka haleluya dzinza rese richasedzana kuti izvi zviri kuitika here haleluya akaitanga munhu wamwari dzinza rese noshedzana kuti izvi ichokwadi rechiri kuitika apa chi imbotaura kuti hano ambles aleluya aleluya udada haiva no ambles aleluya munoza pane mumwe munane kuti unovhurutsa dzinza resu kufamba nemota yekuti so kudzinza kwenyika kana shamwari dzako ka hadzifungidze ungafamba nemota yakadaro vachikubvunza kuti iwe mushonga wawakawana this time wakawana kupi

uchisvikogona mane ka mane ka 1.5 uchaziva kuti kochii chaitika obva utati jehovha wakudzwai haleluya that's the miracle that i'm talking about haleluya iye mwana akagamuchira jesu anoda mwari sezvauri ndezvozvo because unomuda because wakagara pawakagara ipapo haleluya solomoni anotaura pachena kuti money answers all things zvira izvo kuti pautoripa pabaka chakachinetsa chekuti pane shoko ranga rakadhizaina namwari haleluya kuti mari igobotanga kubatikana mamulife mako haleluya ndozuva rinonzi nasiro haleluya pese paka pakasungwa nasatani Ipo pakasungwa kuti mari isabatike ipapo. Masa mabasa asabatike ipapo. Ndakasunga izvo nezara Jesu. Haleluya. Ndakasunungura izvo zvizvi. Urombe iwo hawamakaisa mauriko kwa. Mari ndavarivese back to send. Haleluya. Ivo vakaita kuti usabate mari ivavo ka. Ah, kana vanga vari mabizinesi. Mari ndaiti ndava broke mabizinesi iwo nezara Jesu. Haleluya. Ndava broke vanhu ivavo nezara Jesu. Haleluya. Iwo chisimudziro chitaka kuti Jehovha kudzwai.

but because havana jesu vanhu havana kuona mesese zvanga zvichifamba mweya wamsende hatibatsire muzuva ranhasi mweya wamsende haasunge pese pakasunukwa nasatani ka unosaona mari ka ndapasuka mari ndaitanga kubatika kubva nhasi nezara jesu haleluya zvipere ndazvikanzwa nezara jesu haleluya haleluya vamwe kana manguwana mari vakutongoti ive

He is alive. Hallelujah. And the second thing is, God wants to take that money, that mammon, that money to support the gospel. Hallelujah. munozviziva here kuti dambudziko ranetsa makristu emazuva nhasi ukaenda uchinamana uchiti mari Mari ndiri mari. Mumba mangu mukutoda mari, mukuda TV, mukuda radio, mukuda chakati, mukuda chakati. Aiwa uyiwani. Aibatike mari iyoyo. Let me tell you, dambudziko ranetsa nhasi vazhinji vacho ka muri kuisa machallenges eyi pamberi. Mwari mukandipa 5 million

kana uchida kubata mari let me tell you namata uti jehovha start to provide in my life so that i will support the gospel hallelujah uri mari hauibate

unoroteswa so uchiibata mari but because satan anozviziva kuti idzo hope dzawarota idzi dzinofanira kuti dzizo dzichinjwe mari yobva ichangobatika satan anotanga kubata bhodhi yako anotanga kurwarisa so vazhinji venyu vamakagara imomo tine vamwe vanhu vekuti izvozvi pakangonzi promotion basa akabva atanga kurwara pakatanga nyaya yepromotion munhu bva atanga kurwariswa nekuti satani anozviziva kuti the moment yaunongo yaunongoenda paposition ipapo yakuti support the gospel ndozvaanenge asingadi izvozvo let me tell you This extraordinary anointing that I'm talking about. It's not an ordinary anointing. Joseph Mwari pavakataura naye vakomba vake vakazama zvese anokuti goes deep in the story vakoma vakazama zvese vakamutengesa vakamuita sei but at the age of 17 pane a revelation yakarevilwa in his life although pakaitika zvese izvi akabotoshaya kukandwa mukomba akaburitswa akaitwa sei akatengeswa kuna fara akaitwa sei but because mwari vakanga vataura kudaro chii chakazoitika in the end he became the governor of egypt but hazvina kungouya 17 plus 4 years akaiswa mujerika that was 20 year looking at 29 29 years achistrugla ndobva vazongosara ukaziva one chekutanga basa kana glory yamwari wagara mudambudziko for quite some time zvikuzvira ndikuporofita zvikunzwisika you are the same joseph today kuti you have been struggling zvazviri kufamba you are getting persecution from all the four corners zvikunzwisika but mwari vane zuva ravanga vagari vane mwedzi dzavanga vagadzirira ndiwo mwedzi unonzi nhasi waoktober uyu halleluya halleluya zviri kunzwisika here izvi ndati nhasi kubva nhasi uchibva panapa ndati pane mune minana yekuti yauchasangana yekuti vanhu vachasvikovhunduka kuti zvechokwadi zviri kuitika here izvi haleluya iwe bva utaura kuti ndiri mwana yeprofita haleluya he was great for touchnet from the hands of pharaoh into the hands of joseph

haleluya uchisvika wobva wanzi enda unotarisa apa nekudedera so ubva wangotarisa ubva wambofunga kuti pamwe handisi kunyatsoona ubva wambodonha so

ngachavhundutsa hama dzako haleluya ngachavhundutsa shamwari dzako haleluya uchavengerwa mari yako but unongoitara kuti ayewaka greater is he in me than the one in the world haleluya otara kuti no my friend i don't belong in this world i belong in the kingdom of heaven haleluya manaje achikubvunza kuti iwe unonyatsonamata kupi iwe ndati pane step yauchanga uchingofamba so vanhu vanenge vachikubvunza kuti naiwe unonamata kupi iwe because ini it will be a miracle

Pakaita zvakati the greatest wealth are transferred as well. Abraham. Mwari vakata na Abraham in the book Genesis. Vakati Abraham, Abraham. Pane nzvimbo yandoda kuti uende. Nzvimbo inonzi Canaan. In the book of Genesis 18 verse 7. he obeyed god's word haana chimwe chaakataura he obeyed god's word allright hazvireve kuti makenani aitanga aziko but they were there but mwari vakasarudza abrahamu kuti aende kukenani so that day we will be wealth transfer ndati pane kakunyururwa kandikuona mwe munhu aitwa muno muministry muno kungonyururwa so muurombe uchingosvika uchingogadzikwa so pane imwe nzvimbo yekuti vanhu vanotaura kuti naiwe iyo bhutsu yawakapfeka iyi inoita 5000 wakaiwana kupi iyo otaura kuti aiwaka uri mwana yemuprofita haleluya soksi rako chete ukaritiona so ukaritamba naro so rinotida dzinza renyu rese soksi chete ranonga ukapfeka panguva iyo haleluya dzinza rese rinoita munhu ikwi nekudya mari iyo rikaratidza kuipedza Don't marry any tradition. I'm talking about this miracle man. Abraham paanenge anotenda rega akasvika achibva amupa hukumu hwese. Faro imagine zvakaita Faro. Faro manje aona kuti eh Abraham akanga aine mumwe mukadzi waakanga ainaye. Anzi Sara. Imagine kuti Mwari vakaendesa Abraham Canaan. Vasvika kuCanaan ka ndobva pamboitika confusion so Abraham ndobva adzokera back to Egypt. Achidzokera back to Egypt ka pane imwe minana futi yakangoitika so Faro achiona uso hwaSara akatanga kumufarira because the Bible inotaura pachina Sarah was a very

Imagine kuti Abraham paifa basa izvozvo. Faro vaona kuti uyu apa paita zvemukadzi apa. But because Abraham manje ka mwari vakamupa wisdom. Wisdom yaakapuwa ndeyekuti chii? Faro paakasvobvunza kuti nai shamani iye munhu wauyu naye ndiyani uyu? Akataura kuti she is my sister. That was wisdom. Imagine kuti Sara akatanga ambonzwa sei paakauzwa disizi imajina kuti murukadzi murume uchifamba so obva udzati kuti hera kuti handisizi vangu ava zvinotovirisa ka izvo unonga uchanamurwa nemashoko uri ipapo ka paunosvika kumbozo pedzwa fizi ka What did we tell you? Mwari vaizviita for a purpose and for a reason. Because Faro paakatanga kuona Sara, Abraham akatanga kumublesa, akatanga kubleswa nemombe, akatanga kubleswa nemacamels. Upfumi huzhinji hwakabva wapuwani Abraham kuburikidza nani naSara. Zvichireva iye mukadzi wauinayo wagara naye pasaidza kuika. She's a blessing. aleluya iblessing yako iboona let me tell you ka kana uda kuona kuti mukadzi anogona kuudza mari muudzinza renyu ka kana anogona kukushaisa mari ka muvenge ona muitire zvaasingadeoni unozviziva here mudzidza kwako iweyo mukadzi wako akamira newe nyangwe usingade kufidha dzinza rese ka mukadzi akati baba mwana dzinza ndarifidwa pano rinofidwa dzinza iroro but it was because mari vakanga vakatodesigna program yavo kudhara kuti abraham anofanira kusangana faro asangana faro faro aifanira kuzomuunza mari unosvika achisa pai achipa achipa abrahamu and apa abrahamu upfumi seizvozvozvo chii chakazoitika mwari vakabva vangocreata kaconfusion so muegypt abrahamu vaabviswa kuti muegypt imo but mabvisiro akaita muegypt imomoka akabva neupfumi hwake hwese vaka vaine upfumi hwaityisa upfumi hwaabrahamu nalotika pavakadzokera kubethel bhaibheri roti rapachete kubogenesis kuti Do you know kuti upfumi hwakanga huine murume anonzi Abraham na Lot? Nzvimbo iyoyo imagine uchitukidza yese vanhu two. Moita huku, mbudzi, shiri. Upfumi hwese hwekuti munototadza kana kuzvishauza kuti moisa pai upfumi hwo. It's not a joke. Let me tell you guys pane mimwe minana yekuti pane imwe mari yauchambowana ka sizina tiinoika yekuti ka even kuti ufambe muhomwe mako uine 500 dollars ka unongoitega kufamba ne5 rand zvikuzozeka unongoita kufamba une 5 rand muhomwe mako iwe une 500 ka unongoita une 5 rand dzoti nyangwe kadonaka idzoti even care haurwadzive kwete kuti unoita bp nekuti unoita dhora rakayamboromita iyi haleluya god is so faithful he is so faithful

imaginai kuti temple yakavakwa chechi yakavakwa nasolomoni munoziva here kuti chechi yakavakwa nasolomoni ka yakavakwa yaka in seven years kwete kuti mari pakanga pasina ah. mari yakanga iripi But chechi iyo yakatora seven years kuti icomplete. Bible rina pachena kuti mabodyguard aSolomon shield yavo iyeyi it was made of gold. Mumba make chemu chemu maSolomon teaspoon chaicho it was made of gold.

kwete kuti mari hapana ka no mari iripo but because let me tell you ka solomon akagona kushandisa the book of matthew 6 verse 33 inodara pachena kuti but seek ye the kingdom of god first and his righteousness

Kristo. Imagine kuti uh, the queen of um, Sheba anditika paakavhizita kumba kwaSolomon akaenda aine maspices akaenda aine gold akaenda aine silver but paakasvika mumba maSolomon bhaibheri rabashinda kuti akatanga kuona vaseza solomoni achibara ndobva apinda mumba macho ndibvaona upfumi hwaakaona imajina mumwe mambo akuona upfumi hwemumwe mambo kuti apa paita zvemara pane pane mari bhaibheri rikabachena kuti the queen of ship akasvika panguva yekuti pamagifts akatora na akatotutumira mamwe magifts kuti no murume uyuko this man ane wisdom iri serious bring more gold and silver ndati pane mumwe munana wekuti ukaitika mulife mako soka unokona vanhu vachingonzwa kukufarira so zviri kunzwisika muchaona muministry muno as i prophesy as i preach this word of god mwari vari kutoopina let me tell you god is opening other avenues for this ministry zvokuti people are going to bless this ministry all over the world

but anamata jehovha ndavatende matables kuti vanhu ivavo vane mari idzo dzavasiri kugona kusenzisa idzo dzemari ngadzizwe muministry munomo basa ravo adi arifambe riemberi halleluya when god blesses you let me tell you when god blesses you god is not blessing you for your personal needs no god is blessing you so that you can support basa this gospel it must be supported put this gospel first

That is utano saka ne an extraordinary uh, miracle. Hallelujah. I'm talking about extraordinary money that is coming your way. Mari yekuti vanhu vanovhunduka so vanorwa nemunhikwi vachitasa mariwo. Hallelujah. God is so faithful. ari pere muno makataurwa navamwani kuti akamboti arimwe munhu kuti hope dzawakaruta dzisirisi ari pere akamutaura izvozvo ari pere akamutaura kuti achinzi hope dzawakaruta dzisirisi imo aripo allright ndati ari pere imwe munhu akataura zvakare akaudzwa anzi haa basa ramwana hakuna kwari pere ari pere imo

Fesi yako ndenge chiudzisa dzidziso kuunzwisa kuti hakuudze mari let me tell you kunzwisa tsitsika hakuudze mari kunzwisa tsitsi hakuudze mari tinoudza mari kutamata kuti mwari jehovha ndipei mari ndisapote basa renyu mari inowanika remove this soroness jabes akadhinaudza zita rake

Verse 18. Tasvika tese. Kana vati vasvika amen. Vasvika ipapo amen. Vasvika ipapo amen. All right. Ngativerekei tese pamwe chete chakati 1 2 3 go. But thou shall remember the Lord. Ah, that's the Guru Zakari.